Minto mwanya getinga. Naende nengaki ende engiya twanyoranire ase ekeoroki mang'ana eke gekorokwa Enogo TV, gokwanera ayaito ase chinyigekero chingako na oboroso bwa mwanya getinga. Ngokorera tokare gokwanera igoro y'enywomo, rakini ase eng'encho ya okogania kwaino Na aro abere atato ntagete kobeka buya totaragenda motwe tochake kogamba igoro y'erieta. Mwaboriri mabori atari make ekero tware konya koirera igoro y'enyuomo. Bono ntegere mbairaneri buna mwaboreti. Omonto oboriri na ee abanto nkonyuomu bare Omonto atasiganirie atiga reka inki kegocha kiaba especially abasubati. Abagusii igo bechogete mwana ominto obore risuari eri igo ekero kware konyora na omosubati otachieti gosigana usiko gose tokomanya egiatigarerete ere akaba buna anyorwa agatigara ka omogaka iga are komoatera. bwaterwa ang'e na momura omwabo omokogoti, akagondo nere anya gosavaiveria, anya gotumia, anya komenyera. Nabo are gwancherwa anyore kamonto gose babere, abwo bagocha koba abachukuru b'omogaka oyo, mbare kobarwa baye, mbare kobarwa ab'omogaka, mbare kobarwa ab'omong'ina, mbare kobarwa nana abaye ase eng'encho atigarete igo. Giatigara tari gotugutwa manya bo nkorendwa arenge nabo yarenge igo those were the structures igo tari na nelasima omonto aye kogenda lakini it was a very rare thing konyora buna omonto natigarete tanyuomire naende eye are koreta egento tokoroka in our modern life yaani okonyora ochandegete ebirengererio.

Lakini kiyaika pi ng'a tachieti, omogaka are komo komorora akandemero gake igo, nere omotigera omenyera. Aye nabo are gwancherwa onyora abana oyomo gose babere baba part of that family. Nkorengereria nakoiraneiri. Aya, oyonde namboreti iga. Rirongo ninki? Amarongo ne eantidote, a concussion, eantitode yaani against ebibe ebio biakwanirwe ase enyiomo. Amarongo tarenge y'abanto oka, amarongo arekorosiwa especially from a a special mixture korwa plants and animals um ebinto biaito biare korusigwa ase ching'iti na ebinde biarusigwa ase amaroba na ebinde biarusigwa ase emete biaba mixed eh nabo kware kobua buna abare korusia ase enchera amatabekani Amatabekani omaete amaroba are ase amatabekani atachirwe na kera omonto na kera egento barusia make bagenda ase eng'iti gete barusia ebinto gete barusia depending on which cure inki bagochi go cure na omonto gose na eng'ombe ekiagera amarongo narenge oo. agosastein chiombe, amarong'ori arengeo agostateini abanto and different issues of amarwaire eh, igo eri na eriogo, rirongo na eriogo, tiga nkebeke oo nario oraigwe, rirongo na eriogo e antidote against something kiare gochi go happen. Buna okobua mareri ngokoriere, kwarigia marera kweri. Rirongo narirorio nario neriogo against in ekero okoreta obonyaka na ogotaya nabo riarenge gotanga amang'ana amange takoba. Ase okorosigwa nonya bono buna tokogamba naye daraja mbili amarongo ngotoka are, aye chiombe na ay'abanto. Oria okoni nabo agokoerera, agotebie neri rirosiri ase engencho y'egento eke, neri rirosiri ase yaani kwa nonya dosage nabo agogotebia na e- e okobeka ring'ana iga eh, gose gwasibia riaba iga ring'ana iga and it is really assisting. Ko abatamanyeti nabo mokonya kogenda enywe eye chii gesaku gekonyagosiria abatabwenerete gosiria ase engencho ye yogotayaya na gokora ebinto bitabwenerete gokorwa ase enyiomo. Aa oyonde omboriri ng'a intakana ning'o? Intakana nomwana otigaire. ase omochie ekero abaibori baye bonsi bachiire. Entakana originally eyare koba ase egekoro giaito, entakana eye yare gotoka ekero omogaka omosachi asirire omochie. Igo bono omong'ina otigaire na omwana, omwana oria nere entakana, omong'ina orokwa omotakanwa, ng'ina entakana. Omotakanwa, yaani kiagochia egeisero mwao, tokomokanika bosio ekiagera nomaete na omosacha oye nachiete ensa chinde tari asoo nyomba arendwe, igo bono iga aroibwe ecommunity tari gokanwa kiachire gosaba kende, asabe amabere, asabe ching'eni, asabe chinko, asabe obosie egeiseri, iga arekoegwa, igo orokwo omotakanwa. Omororere omonanda, omororere omonanda ng'ayeeeee baba, omokungu omotakanu Nyasaye ore omororere omonanda. Yaani okomorora omonanda kiagotema nyabarati yaye eywo eminiti na mosacha taiyo omochie oywo ki oroche omokungu agotema ng'o ng'ombe inche abwenerete. Naende igo ki yachiire getii nemanyire nende niyo omotakanu gete ekorendwa with a special care. special care ekiagera monyene tabwati monyene. Igo omwana entakana noyio osasirire ase ekegusii lakini ng'ina noare omotakanwa. Oyonde akamboria ng'a ee bono ase enyuoma ekerentane ning'o? Ekerentane nomwana ogocha na ng'ina. Erieta eri ekero okoriroka oria rikoreta obobe gete ng'a bono aye tori ominto bono aye nkwarete tu na tu. Egekoro giaito abana ngocha barenge na ng'ina. Nchiarenge rahisi, lakini ekero yabetereirie, chiombe chiairanigwe, omonto oyoiranire seino, oiranire nomwana, iga are kobera agwo mpaka anyore omonto okomoira. Ekero anyore omonto okomoira, tari gotiga mwana oye, iga are kogenda nere ekiagera goika omonto oywo ache gochia komorenda. Omwana oyo nere ore korokwa ekerentani, iga achete nere. Na ekero gwachire nomonto, tare koba completely ase ekegusii part of this new family. For example, ah, onye ekoba buna omogaka bw'omochie naende okure, nomosubati achete nomwana oye omomura for example omonene, naende onyorire nabande omochie oywo, eh, monyigwete? Ah, abagaka aba bakoboria buna Ng'a ogoaka egekamago, omonto omanyete ng'ina omonto, ing'ina, mbaro batare komanya, ng'ina omanya goteeba ng'a oyo nachete nere nekerentane, oywo bwa omonyene omochie oyo na oywo. Oyo omonene onye obeire omonto omonene otebiwe buna genda sobo onye okochi kwoyia uncle yago ache ache korora amatanga. Ekero atomirwe oachie kwoyia uncle yaye. Oyotigara, oyo, oyo bono omonyene oake egekamago. Egekamago keria was for inheritance and patriarchal lineage, y'amanyinga y'omochie oyo. Ekio Omogusi yechogete ng'a manyinga tarusi ko a interfere with continuity of heritage. inheritance, emegondo and water view. Naende itemineti na kerenta nenkeri gochi gwaterwa borimo, ngwaterwa arenge, lakini borimo bwaye mbware koreng'ana abande. Eki naki ekegusii eh, eki naki ekegusii. Iga ekero ntare na omwana ogocha na ng'ina gocha omochie oyo, naende tiyarenge na nebibe ase ekegusii yaya.

Mh, omwana nomwana. Aya, oyonde akamboria ng'a omoikora ning'o? Omoikora nomosacha okwereirwe, eri nerieta abagisangi baye bakomoroka, lakini erieta rire very common akorokwa nomoboru enka, omoboraka. Omoboraka na omogaka osireirwe omong'ina oye, bagisangi bamoiroka omoikora ogwekorera, ekiagera mokaye okorire ki? mokaye ochiire. Oyonde korwa agwo bono mwamanyire na. Tiga konya gotumia erieta omo, omo, omo, omoboraka ase abang'ina. Bang'ina mbare koro, koborunka, ekiagera nabwo enka, ng'aki rende bakoborwa enka. Eh, omogaka nere ore koborwa enka, ekiagera omong'ina nere enka. Ntoigwanaine gose? Igo, eh, omochie igo orenge. Oigwe omogaka, lakini enka ere omochie oria igo yarenge ey'omong'ina. Naki, naki nkonya kobairorera ng'a omoboraka nomogaka, omotakaanwa nomong'ina osirerigwe omogaka oye, omoboraka nomogaka osirerigwe omong'ina oye, bagisangi baye bamoroka omoikora. Aa onye kobwate iswari rinde naende eibori rinde igoro yaywo, nabo okong'akera toerere. Oyonde omboriri ng'a ogosoa nyomba, ogochi nyomba omokungu igo ninki? Ase culture na tradition ase chingako ne chinyigekero na oboroso bwa mwanyagetinga, Omokungu gare korendu nabana baye, mokungu tarenge omonto omo, yaani ase thinking and the philosophy ya omogusii, omokungu iga are gotoretera abanto, abanto nabwo egesaku, na egesaku nabwo intwe. twemanye, tweanche. Igo bono omokungu ki omogaka asirire, enchera nere community, evillage yare komorenda teigwa outside the the others. Tarosa ng'a otigaire bweka, inki kiaba? ba ba ba bamorobera omochie. Omonto origigwa okomorenda, tari onde bwensi ore gosoa aye omochie nyomba yaya, omonto origigwa okomorenda, okomosoa nyomba. Iga ekero kware koboria, manyana okomosoa nyomba inche arenge ng'a igo bono otigire koba mokanyare boria. Iga arenge mokanyare boria lakini oyo omosoa nyomba iga are oyomwabanyare boria naende asoa komorenda. Tiganyire ore father figure ase omogusii was very important in any home. Father figure was for mentorship erinde banto mbakina batamanyeti na ise taiyo. Naende oyo ocha gosoa iga anyomba ekero engaki gete yare goika iga are koegwa eeri otebe buna bono gwaisanekire twaisanekire na oborendi bwao abana bakinire ekero bakinire bamoa eeri ogenda bwoye. There could be mistakes sometimes, abanto mbaroo barenge negesio bachoru base omong'ina nyomba kwere taranyuoma baye akane eng'ombe, kwamanya konyora ng'a riria asoa nyomba aba omenyire oo bweba konyuoma mwaye. Omonto buna oyo abagaaka abare gocha bamoikaransia ba- ba- oegwe eeri otebe buna iga atari bwoo, genda ochake mwago. Atachieti gochaka mwaye egesaku kiaye giasirire ekiara baria are konyora noyo, mbakoba baye pi, baria ba- igo barabe omogaka oria omonyene omosurati oria, oria oruete chiombe chintang'ani, naende otari gocha komoruera ng'ombe iga amosoete nyomba. Eg- Ase engencho yokomosoa nyomba, amorendere abana, a- buna buna omosegi bw'abana aba, yaani eh, a mentor, e- e- e- e- e father figure, ekio ekiarenge egento kia eng'encho ase omogusia, iga akoegwa eeri, arue ororo, airane bwoye, nere achake egesaku kiaye, tateberera obande. Timanyeti gose mwanyigure? Mbareo bare goteberera, banyoru konyuoma, Banyorwa konyuoma eki nkiarengeo naende abagakasi kabu nabo bakobatebia obomaene na nkiarengeo. Naende ebisaku mbirobio bianyoretwe lakini mbichete bikaba. Tebwenereti ogende osoe enyomba otaranyuoma ekiagera nabo okonyora ng'a aye gwasiririe egesaku kiao gotebererete koagacha ekiabande. nkorenge nakoiraneiri. Ero okoegana nkwarengeo kare nabo kware konyora na chance yabeire banto ba- ba- banyoranire baegane. Eywo nere enyiomi eria twatebete ya okobasa. Bono enyaroka yatama korwa sobo yagenda sobo momura yamenya. Obasa. Ekero abasire enchera nere bono bagocha koirana, batebie abaibori na moise konyarebe abasete seito, erinde conditions chichake kobekwa ng'a ing'aki chiombe chikoruegwa to formalize the marriage. Igo okobasa nokoegena nkwarengeo naende abanto nabo bare gotamerana abanto bagenda bamenya. naende enyuomi eyio yakora ki? Yaaga naende yaba nchiroo chinyinge, abanto mbaroo banyuomire igo, naende mbarochekaine, korende nairaneiri. Aah oyonde namboreti ng'a onye ende kitutu kiache north, igo ngotiga ngende konyuoma kitutu kiache south, nyuomo onde arenge ya place. No, enyuma moyarenge chimbebe chie chinyomba, mwanyarebe, mwanyarebe, bogetutu ntobwate mwamonari, ntobwate mwabogonko, ntobwate mwandemo, echi ne chinyomba, chinyomba nachi chiare go determine marriage. Nabo okonyora ng'a inche mwamonari iga, na oyo mwaa na oyo na omo na oyo na omogucha iga, bono ntobwati boiri bwa ng'ombe. Boiri bwa ki? Bwa ng'ombe gati yaito, nabo okonyuoma moina. Egento kiarenge ekenene ase enyuomo y'omogusii nechinyomba. Ebinto biabeire gusii ebinde ebekong'u, omogano omosinini, omogaka akanyuoma omosubati oye, agakana chiombe bagachaka bakamenya. Ekero bamenya Omosubati akanyora egreen card, akagenda ng'umbu, konya onyorire omwana omoisia oyomo. Omogaka agatigara bweka, agachi gopima agachi gopima akanyora ng'umbu ere tagochia, agatebia omong'ina okay, inwe menya inche noo nda, akanywoma omokungu onde o kabere. Ekero anywoma omokungu o kabere. Akamoagachera mwaye, erio y'omong'ina omonene egatigara. Akamoagachera mwaye, akanyora abanto nere ang'e batano, komenta noria igo babeire sita. Amang'e aba batano naende buna omogaka oyio abwate ebisi biaye, naende enyaroka yaye eyemo nere ekogenda ng'umbu. Ekero yagenda ng'umbu, ekaba welcomed aria nechiamate chinde, eh, nere achiete enchera yaye. Bono aria ng'umbu, ki bare ororo, tindi gochia mang'ana amange, insa chinde abande baino momanyete omogano oyo. Aria ng'umbu. Omosubati o chi ebinto mbire bagokora nabwo bamanyete mbato teri mo mosuko. Kwanyora abana banyoranire, abanto banchanire, kumbe ase eyemo ye yemeyega eywo, omomura oyo akanyora enyaroka. Mbachieti koborania aye ning'o gose nini, bagacha konya koborani ng'ora. Inche seito nkeroka, nainche seito masimba. Oroche? Aya. Kero kana masimba omaete, chinyomba chire agwo neyemo, na kero kana masimba tofauti takoreti ki? Nabo enga omonto ogoteba buna inche ase yaito ngusii mbosongo, igo okorire. Tagotebeti bosongo gose nkemera, tagotebeti bosongo gose nsuneka, tagotebeti bosongo gose mosocho, lakini kwetu ni kisii, kwisha. The relationship developed. Abana bagatoka babere, ng'ina agateba buna bono tiga toirane gusii, toakane chiombe momenye buya, you know there is that in the heart of a people, there is the core of culture, yaani na nogenda buna gwachire culture yaye ero goika okore ki? goika onyinyore. Bakariina endege bagacha gusii. Ekero bakonya gocha, omong'ina konya identifyire ogorire oboremo Eldoret ase gete erinde bakore ki? Bagocha bamenye. Sawa bakagenda oro, bakarora nenyomba yaagachirwe, yakorirwe, ase bagochire chiholiday. Bakaimoka emambia eyemo kogenda sobo omosubati. Omogaka oria nachete agakwa, igo taiyo. Abanto batigarete aa nomokungu oria okabere na abana baye na enyomba eria noe eria. Bono ekero bagocha bagaika omochie mbaroche, omong'ina oyo ogochaka koinywa ng'a lakini aa. Tari onkinerete, lakini aa, tari bwone. Ki bagosoa ekombauni na agane ose obe omosubati, akanyora mwaye noe Irari omong'ina, akanyora amo inwe abanto bagogete ba bagokaribisha abageni, taigeti koruga are ime. Tari konyara goika. Agakiria egari ime, abanyene bagachia koba ng'a. Baga postpone batebia omomurana batebia naigwe bobe tinkonyara kore naende gaki inyire nyagitari. Bagasoka korwa agwo momura ataramanya the issue bakairana togoakerwa chisimi eh consultation bono egento kiabeire ekere iga what happens abana bakinire oyomo are ten years oyonde are thirteen years. Aba nabanto abanene bachire sobo Kenya. Ekaba buna nagasi kafu kaba aga agwo lakini omomura agaika agakwania abanto abwo bamwabo akabaha chisawadi mbakwaneti igoro ya marriage naende nonye na omosubati oyo agakumina inki baba my mother in law inki kiamo kiamoria egatenena igo bakairana bakairana Eldoret Mong'ina akabata ina we have to cut our journey short. Abagakaki baikaransa aye na aba SDA mono barenge bakarangerania ekanisa then naki bono aya tokoyabanga ekegusii. Iga ekanisa na ekegusii na egento ekemo by the way. Togo separate cultures ase obomenyi bwa ekemwanyabanto ng'aki abagaka mwarora ng'a yaya ayio tari gwatokwa. ekiagera ekegusii mbobe eyio netang'uche naende nemuma totanyare gosonsora bono iga. So ng'aki tokorengereria ase eng'encho na chimbu ne ching'encho chia abanto ba America ne ching'ao ne chimbu ne chingako chia omogusii ne ching'ao bana aba bataramanya nki kegendererete tiga bairane sobo. Tiga bagende America bamanye ng'a oyo ne ise na ng'ina. bakine, bakebacha bono na inki gegochi kobera abana aba in future, eki mbakerengerereti they wanted to remedy the immediate problem. Ekagambwa bakariina endege bakairana batakoreti eki bachete gokora. Nari ng'ina agochi gotebia abana aba ng'ora ki bare ng'umbu the issue is.

Do your research well erinde enyuoma eye eche korosia egesaku ekio egento ekenene is continuity of your being gochia bosio. Ki gwachire kwanya naye ngwatigete abanto ense eye. We don't want to finish our tribe like that. Hmm? Twebutore iga rimo rioka na ko- na korwo yaya. Igo tiga tosike enyuoma na tu- tomanyane. Tomanye oyo ng'a iso obo tomanye, yaani abaibori ase mwabeta na abasae emanye naende eyanche nario ogwanchwa that is the philosophy. Tiga totige gokora ebinto ase eng'encho biakorerwe, igo twaturutumbire egesaku so much mpaka okonyora ebinto binde bigokorekana osinye kwebori na. Inki eke kiaberete? Kumbe ne chitang'uche chiabeire chimuma bono chiachakire emeremo. Emeremo neri na it clears a generation. Korenge nakoiraneiri oria kwamboretie amang'ana ayio. Haya, emegiro ninki? Ayio naerera, emegiro ne chinchera chiare gokanwa tokora, kogokora gwasabire ogosonsorwa, otasonsoreti, nkosabwore ekeng'wanso, otang'wanseti, eye yabeire emuma, emuma, nabatebirie boire, itawamaliza. Igo emegiro nabo okoirana nyuma ase omoroberio oyo, orore ase ng'ere ng'ererete ng'a emegiro ase enywomo nabo ekogotebia omogiro ninki. Enyangi y'ekanisa etaiyo. Ninkore enyuoma ere complete baminto ase ekegusii why not? Genda aye bwati richiko ria bono genda odisi igwana announce ya ewedding yaino beka kera omonto amanye egwe ecertificate ekero kwairwe ecertificate rangeria omokunde kana omogusii onye tomomanyeti nabo tokogokonya. Rigia chingobo.

nyuoma ekegusii very easy inki abwate mang'ana amange timigwe egetinge omanyete ebeteri ne egetinge ase tiga bakorusia okogoro babeka omogusii arekobeka okogoro timigwe egetinge. Amang'ana ayio ere igo the issue ng'a enyangi goika ebe ey'ekanisa, aa, gusii ntwabwate enchera naintwe tware gokora twagotimia egetinge kwaba omonto. Naende erabe buya ekero tokoirana gochia ensemo eyio ntoyayerere ayio. Igo nakoiraneiri ng'a. Nyokobiara korara omomura oye, obe omoiseke oye ase anyuomire, mm kegusii nkiarenge bo, tokorara nyomba ya momura oo your son in law, mother in law kegusii tari gosoa nyomba ya son in law ekiagera enyaroka yaye noyo ere just like father in law tari gosoa nyomba ya. momura oye, ekiagera ndotainirwe noare. Ebi nebinto omogusi achogete koreta amasikani ne chimbu na chinsoni, erinde marriage echi chitenene. Bono baria bakorire bo, morochie ebitaga ebigenderete sika, oku nogoturutumba egesaku, ng'a nyoko biara achiche korara mwao. ase omoiseke oye akorara? Hapana! Okwo nogoturutumba egesaku. Hatutaki vitu kama hivyo. Intwe buna abagusii tiga tosike chimbibe chi'enywomo. Nyokobiara giachire tiga arare ase abwenerete onye oche kobakwania. Naende nomaete nyokobiara tobwenereti komokwania na koboko, igo okomorora agwo aikaranse aria moga aya naywo abere atato, oyio nomonto bw'amasikani. Tori komo mix up with your issues. Ebiina mogochaka goturana tiga togende abaibori e- e agwo no emekono yachakerete gosaria chinywomo, enywomo is sacred, enywomo ne gento kia masikani, abanto bamwenerete komenya basikaine buna bachagete mpaka morete egesaku mogetige kegenderere mokogenda, nabo ere iga ase omogusii nkorenge natemire koiraneria, natemire koiraneria amaswali mwaboreti, natemire koiraneria igoro yokobeka chingobo, natemire koiraneria igoro yamachiko ya enyuoma, natemire koiraneria igoro ya esigani, natemire koiraneria igoro ya emegiro, natemire koiraneria Igoro y'aya bono asariri chinywomo, na atemire kweraneri chimbibe ng'ai chibwenerete. Aah ntogokora kogamba aya ago sustain marriage, ntogokora kogamba aya ako lakini togocha kogenda live ntobae ribaga kwaboria eki oigwete. na abagaka mbabo bagokoiraneria ah, erinde orore gose enyomo yao neteneine gose teiyo. Abamura mbare bachete gotorigia estudio babere batato kombore na inche nimbwate omokungu nanyore abana babere lakini nanye goakana ng'ombe koranche ayirera akana chiombe naria ora naria okoigwa buna naye na omosacha obwate mwaye so long as otaraakana chiombe. Omokungu negento ekiya, onye moka ore omuya buna abange bare abaya, okonyora mambia bauri mbange baurete tarori mwanchio mia kagatu kagatang'ang'ata abanaki amboria ekero anyore na moka aye ochire na abana. Ase engencho konya taraakana ng'ombe, omonto akamwancha, gotagokora bwango oakane chiombe echio, erinde otware o- o- o- yaani oikaranse komanyete ng'a iga timbwati ebridge yabeire na abanto bamanyire ng'a oyo nomong'ina one. Banto mbari gokoa assurance eyio ase ekegusii unless gwakanire. chiombe. Eki negento nabo omoibori aragotebe na inche gicha momenye buya ebinto ebi binde na ng'ombe aa bori noborimo gotwara that ownership go feel ng'a inche nomogusi nanyuomire na abanto aba nabane egesaku kiane nkorenda karu chiombe igo no yare koba engiya. Mbuya mono ase ogontegerera naende genderera gototegerera ase ekeoro kimang'ana eke gekorokwa Enogo TV. Nkogenda tore gokwanera eh, amarieta, neki tokorokerwa amarieta are specific, ne role ya amarieta ase omonto, igo nabasoroire, genda era koba oo na gotorigereria. Mwarimu Obino Nyambane, mbuya mono. Enogo TV.